Ti'n fel am roi trosolwg cyflym i ni ar beth yn gwmws yw'r arolwg chwaraeon ysgol? Wel, mae'r arolwg chwaraeon ysgol yw'r cyfle i plant ledled Cymru i cael eu dweud eu dweud ynglŷn â y fath o chwaraeon maen nhw'n wneud yn ysgol, y fath o chwaraeon maen nhw eisiau wneud, a y ffordd maen nhw'n teimlo am chwaraeon yn ysgol a yn eu cymunedau, ydyn nhw'n hyderus, beth yw'r rhwystrigegau sydd yn yym atan nhw rhag wneud fwy o chwaraeon a 'dyn ni fel yy Chwaraeon Cymru yn cynnal yy yr alwad yma yym yy pob tair mlynedd a a yn sicir 'dyn ni f- yn ffeindio fe'n defnyddiol iawn o ran y ffordd 'yn ni'n gallu gweld beth yw'r darlun ar draws Cymru ar gyfer plant a hefyd i'n partneriaid ni yn llywodraethe lleol, yn ysgolion, yn cydweithio ar draws chwaraeon yng Ngymru a ma'n ma'n defnyddiol iawn er mwyn i ni gallu a sicrhau mae'r fath o cyfleoedd sydd ar gael i plant yn y fath o cyfleoedd maen nhw am gweld. A pryd mae'r arolwg nesaf yn mynd i ddigwydd? Wel, mae'r arolwg um, yma yn digwydd pob tair mlynedd. Um, oedd yr arolwg diwetha 2018. Mae'r arolwg nesaf yn dechrau uh, y mis Ebrill o ran mynd mewn i'r ysgolion 2021 a fydd e'n redig ar gyfer uh, ar draws uh, y tymor haf uh, cyn i ysgolion torri i fyny. Ond wrth gwrs mae'r paratoad ar gyfer yr arolwg yna yn dechrau nawr gyda'r ymgynghoriad sydd wedi dechrau yy ar hyn o bryd. Ti'n barod esbonio beth yn union sy'n digwydd nawr? Pam 'y chi'n casglu'r adborth? Wel, dyn ni wedi dechrau casglu'r adborth yym yn gymwys ar ôl i'r arolwg diwethaf bennu. Dyn ni wedi cael trafodaethau gyda'r yy pobl sydd 'di sicirhau ma'r arolwg yma yn digwydd ar y ar lawr gwlad yn llywodraethe lleol, yn ysgolion ac yn y bla'n a a gyda chwaraeon ar draws Cymru i gweld pa fath o gwellianne gydwn ni'n gallu neud. 'Dyn ni nawr yn ca'l ymgynghoriad ar y f- ar yr adborth yna i sicirhau 'dyn ni'n gallu adeiladu i gweld ydyn ni'n gallu yy neud yr arolwg yn well tro nesa 'dyn ni wastad yn eisiau adlewyrchu y fath o adborth 'yn ni'n ca'l 'dyn ni wastad edrych yy nôl ar pob arolwg 'dyn ni'n cynnal i gweld ydyn ni'n gallu wella hynny. Yym a wrth gwrs 'dyn ni yn neud 'na nawr ar gyfer sicirhau ma'r arolwg yn dwy fil dau ddeg un yw'r un gorau 'dyn ni erioed wedi gallu cynnal. A beth yw'r gwelliannau sy wedi cynllunio ar gyfer yr arolwg? Wel ma'r gwelliannau sy wedi cynllunio yym wedi ca'l eu seilio ar yr adborth 'yn ni 'di ca'l yn barod ma' hwnna i neud â y fath o cwestiwn o'n i'n gofyn, y ffordd 'yn ni strwythuro'r arolwg yym a hyd nes at y y y ffordd 'yn ni'n a cyfathrebu'r canlyniadau. Um, dyn ni eisiau sicrhau mae'r adborth hwnna'n cael ei gweithredu, a dyn ni'n neud e um, uh, yr arolwg yn rhywbeth sydd yn rili really yn defnyddiol i plant yng Nghymru, i athrawon, i awdurdod y lleol a pobl sydd yn sicrhau mae chwaraeon yn digwydd yng Nghymru. A'i rheini sy'n gwylio, fel gallen nhw helpu, beth yn union i chi'n gofyn i bobl wneud? Wel, dyn ni'n gofyn i pobl i cymryd rhan yy yn yr ymgynghoriad ar hyn o bryd i adeiladu ar y fath o adborth 'yn ni wedi ca'l yn barod i sicirhau ma'r llais chi fel rhywun sy'n gweithio mewn awdurdod lleol, ysgol yym mewn chwaraeon yng Ngymru yn ca'l eu clywed er mwyn i ni sicirhau ma' be' sydd yn dod allan o'r olwg nesa yn rwbeth sydd yn wir yn defnyddiol i chi ac 'dych chi'n gallu defnyddio er mwyn sicirhau ma'r fath o yym uh, chwaraeon mae plant am weld yn gallu cael eu cynnal yng Nghymru. A fyddech chi'n gallu gweithredu ar yr holl adborth hyn i chi'n mynd i gael?
Yn anffodus na fydden ni'n gallu gweithredu ar y holl adborth. Um, fydd hynna achos mae rhai pobl yn mynd i gofyn i ni wneud pethau sydd yn um, gwrthwynebu beth mae pobl eraill eisiau gweud. Ar adegau fydd y fath o adborth um, a a ddim yn rhywbeth 'yn ni'n gallu sicirhau sydd yn ca'l ei neud o fewn y yym y y y y arolwg nesa ond falle bydd e'n rhywbeth allwn ni adeiladu tuag at mewn dwy fil dau ddeg pedwar ac yn y mlan. Yym a hefyd 'dyn ni yn angen sicirhau 'dyn ni ddim yn newid pethau er mwyn 'dyn ni ddim yn gallu adlewyrchu y fath o yym canlyniade 'dyn ni 'di gweld mewn a- arolygau sy 'di bod yn y blynyddoedd diwetha. Ond yn sicir beth bynnag 'dyn ni'n neud o ran yr adborth yym fydden ni'n cyfathrebu hwn yn ôl gyda'r syniadau ynglŷn â pam 'dyn ni wedi gweithredu a pam 'dyn ni ddim yn wedi gallu gweithredu a pethe penodol. I reini sy'n rhoi adborth, sut bydden nhw'n gwybod beth yn union yw'r newidiade sydd wedi digwydd a sut ma' nhw wedi helpu? Wel yn sicir rydyn ni'n cyfathrebu i pawb sydd yn cymryd ran yn yr arolwg yma i gallu yym gwybod beth 'yn ni wedi gallu gweithredu a beth 'yn ni ddim wedi gallu. 'Dyn ni'n 'dyn ni'n wir yn hyderus fydden ni'n gallu neud pawb newidiadau sydd yn myn' i yym gwella'r arolwg yn yn y dyfodol. Ble allwn ni ddim wedi gallu neud hynny 'dyn ni eisie sicirhau ma' pobol yn deall y syniade tu ôl pam na allwn ni wedi neud e. Ond dwi yn sicir ma' hwn yn dechreuad o'r yy sgwrs. Dyn ni'm yn ga'l ymgynghorydd ar hyn o bryd ond 'dyn ni am cyfathrebu gyda pawb sydd yn o ran o'r yym arolwg os dach chi'n yy canol arolwg ar ei ran ni neu os dach chi'n gweithredu ar y s- yy can anafu sydd yn dod allan 'dyn ni isie ca'l y trafodaeth yna ar gydol y yr aro- yy arolwg yma yym o'r dechrau nawr yn yng- yn ystod yr a- a- amser ymgynghori hyd nes i pryd 'yn ni'n a cyfathrebu'r canlyniadau a dych chi fel pobl sydd yn cynnal chwaraeon yng Nghymru yn gweithredu arnyn nhw. A os oes gan unrhyw un gwestiwn neu os oes rhywun moyn mwy o wybodaeth ble allan nhw fynd? Wel mae'r wybodaeth ynglyn â ymgynghoriad ar y wefan ar hyn o bryd a mae'r holl wybodaeth i wneud gyda'r Arolwg Chwaraeon Cymru ar y wefan yn cynnwys canlyniadau yn y gorffennol. O- ond wrth gwrs os ma' unryw un am codi cwestiwn os ma' unryw un am ca'l trafodaeth gyda ni yy fel tîm yn Chwaraeon Cymru 'dyn ni wastad yn agored i'r syniad 'na yym cysylltwch â ni a by' ni mwy na hapus i ca'l trafodaeth penodol gyda chi.